Ɔyokoɔ aduafoɔ fɛ ntwe pie se Otumfoɔ ɔsɛe tutu Nyame kɛ nananom bra mbre mpɔn ɔte kɔkɔɔ soɔ no wɔdi nsikamono nananom e ma mpɔn ɔsɛe bɔ nsu ne atakora ma nia mpɔn nananom yaanom a muti pae mo amu so amo nan nkroma kumawu barima twere bo akodua nananom aduane apie se a ɔte ne ti gyee akyerɛ ma nananom e bɛkwae kakare apɛw nananom amansia prɛ mbre a ɔborobo so nom nananom Kokofu antwi ne kobia anwa mfi nananom bran twere bo a wɔde dade koto nna ɛdɔw kwae dwaben otuo sere boɔ nananom otuo sere boɔ ɔde etuo ne akuma kɔ a ako nananom ei ɛdwo so yɛ asantoa nananom ei ɔba bɛsi a wɔgyina abrafo dawerenta ano mma aprɛ mo tɔe no nananom wote ne saa deɛ a ɛyɛ Asanteman Traditional Council Asanteman Traditional Council Asanteman Traditional Council of Poland Na yɛtoto nsa frɛ Ghanafoɔ mma a ɛwɔ wiase afanan nyinaa ne titiriw ne Asantefoɔ mma sɛ, mote nkaebɔ yi a, montu twiri na montwe trada na mommra mmɛpue wɔ ahenkuro Amsterdam mu. Na afei. Otumfoɔ Ɔsɛe Tutu, Nyame kɛ, ɔhyiraa Nana Marcel, wa, na ɔgyee no to mu no, ɛberɛ a Asantefoɔ mma a ɛwɔ Holland, ne adehyeɛ yii no de no kɔkyerɛɛ no no, yɛnyɛ amanne ne amammerɛ ɛtwa toɔ mfa mma no, Hwere no bɛka Saturday, Memenda, third of June, two thousand and seventeen ɛwɔ Amsterdam abɔnten so, dwumadie no ɛreba so ɛwɔ Bouwmadrecht twelve ninety eight CEC building no mu, postcode no yɛ eleven zero three TV, Amsterdam South East na dwumadie wei ɛbɛba so, na hyɛ no nso anɔpa nnɔnkron kɔpem awia dɔnkoro, nine AM kɔpem one PM, no na nsuaeɛ kɛseɛ ɛbɛba so. Na ɔhempɔn a otumfoɔ wɔ sɛ tutu nyamekɛ ayi no sɛ ɔmmɛtena adwa mu na wɔnyi nsɔeɛ mfa mmrɛ no no, ɔbɛtena adwa mu ma Nana Ama Sewa Nyarko a ɔdi kan, Santefoɔ hemmaa a ɔwɔ Holland no. Ahemmafoɔ a wɔayi wɔn de aka ne ho a wɔne wɔn ba abɛbu Asanteman wɔ Holland no, wɔde wɔn abɛkyerɛ, na wɔde wɔn kyerɛ awie nso a, amanne ne amammerɛ a ɛdi so nso, yɛde atoa so. Asantefoɔ mma ne adehyeɛ nso ayi desebranteɛ a ɔno nso ba abɛgyina hɔ sɛ Asantefoɔ hene wɔ Holland abɔnten so, na ɔno nso, wɔasɔ afena mu ase. biribi de akyerɛ yɛn Wura no, na ahemfo a edi akyire nyinaa nso ayɛ de saa. Ɛno deɛ, ɛyɛ birisi, kuntunkuni, anaasɛ atade tuntum ne yɛde bɛdi saa dwuma no. Yɛwie pɛpɛɛpɛ a, fi akɔgye yɛn ahome, na no ne nsa bɔ a, ɛde kyerɛ sɛ three O'clock bɔ pɛpɛɛpɛ na yɛasan abɛhyia wɔ same venue hɔ ara, na ɛno yɛ adwabɔ kɛseɛ a ɛbɛba abɛkɔ so wɔ hɔ ɛnnɛ. And Dancing with the Queens. Atade bi a wode kɔ adwabɔ a ɛyɛ yie no na wode aba na saa dwumadie no akɔ so. Ɛyɛ three PM kɔpem twelve midnight na saa dwumadie no ɛbɛkɔ so. Na sɛ no nso na hu sɛ aban mu mpanyinfoɔ a wɔn wɔ Holland yɛfrɛ wɔn aba Ghanafoɔ nso ba bɛpue hɔ. Nananom ne Asantefoɔ kuo a ɛwɔ Europe ne North America nyinaa nso yɛato nsa afrɛ wɔn a wɔn ba. Akuakuo ahoroɔ ne nsɔre ahoroɔ a ɛwɔ Holland nyinaa nso yɛato nsa de afrɛ wɔn na wɔn ba. Sɛ no nso na hu sɛ dwumadie kakraka wei no Nana Masewa Nyarko a ɔdi kan Asantefoɔ Hemmaa a ɔwɔ Holland no, ɔne Asanteman Traditional Council a ɛwɔ Holland no na dwumadie wei si wɔn nan so. Wɔn se mommra mmɛhwɛ aman ne amammerɛ ne.